modio'ch PSP. Pam by ti eisiau gwneud hwnna? Wel, dwi wedi gwneud yn barod, a byddwn ni'n dweud, byddwn ni'n dadle, taw dyma'r un o'r um, dyfeisiau, wel, dyfais llaw gêm gorau i chwarae eich gemau retro ar Tio'r hen gemau nawr, fi'n sôn am fel yr Mega Drive, SNES, 8-bit a 16-bit. Felly, os dwi'n mynd... Fi jyst dangos chi hwn. So fel arfer, mae yna sim lot o um, cof yn yr ffon cof sydd tu fewn i hwn, right? Ond beth chi'n gallu neud yw chi'n cael USB Duo adapter i mynd mewn a chi'n gallu wedyn rhoi SD card mewn fan Wedyn chi'n gallu rhoi firmware arbennig er mwyn modio fe sy'n galluogi chi i roi efelychwyr um, chi'n gallu ychwanegu fwy o uh, gemau PSP, mae gemau PlayStation, mae, tiod, mae efelychwyr SNES, e Mega Drive, mae gymaint mae'r PSP yn gallu wneud, mae'n anhygoel. Um, felly, na i ddangos i chi bach o hwn. Nid tutorial o hwn, ond just rhywbeth sy'n falle'n gofyn y cwestiwn ac yn you know, dangos i chi y potensial sy'n mas na o ran beth mae'r PSP yn medru delio gyda fo o ran uh, graffeg, um, cyflymder y gêm, ond tio, WikiHow, chi'n gallu, mae lot o wefannau allan yna sy'n dangos i chi cam wrth cam, a mae yna um, tutorials ar YouTube hefyd lle chi'n gallu um, just dilyn nhw cam wrth cam. Dyna nes i. Um, a oedd e'n hawdd. Oedd e'n mor hawdd. Lle byddwn ni'n... Felly, dyma ni. Chi ddim yn gweld hwnna fel arfer. Uh, Mario a rhywbeth Sony, ond uh, na i newid hwn fwy clir i chi. A os dwi'n mynd lawr fan hyn, felly dyma rai dwi wedi ychwanegu at yr SD card. Mae rhain i gyd yn redeg o'r SD card achos oedd na oedd na nam yn y dil, wrth i nhw dylunio, ddim dylunio hwn, wrth i nhw cynllunio hwn, lle mae'r cefn, os ti'n trio chwarae gemau trwy'r UMD discs oedd gyda fe yn greithiol, un dwi e ddim wastad yn gweithio. Mae'n gwneud sŵn ffernol o fe'n troi, a dwi e ddim yn gyflym iawn, lle os chi'n chwarae'r gemau trwy'r SD card, trwy'r mod yma, maen nhw'n gweithio'n gyflymach ac yn well, pwysig yw bod chi'n defnyddio SD card sydd yn gallu, tiod, yn digon cyflym. Ond, tia, mae'n wych. Felly, right, dyna ni. So, Tony Hawk's Pro Skater 2. Um, so dwi'n mynd lawr. Chi'n chi cael... Um, beth arall sydd dyn ni fan hyn? Capcom Classics Collection. Sega Genesis Collection. So mae rai, oedd nhw dau yn PSP, a wedyn mae rhai'n wedyn PlayStation 1, Tony Hawk's Pro Skater. Mae hwnna yn emulator, fi ddim yn cofio beth oedd hwnna actually. Uh, oh, Game Boy Advance emulator fyna. Patapon yn PS, game PSP arall. Um, mae hwn yn point and click fel antur point and click Blazing Dragons. Um, so mae'n eitha diddorol. Um, Gyda'r Rayman, PS1, Mickey's Wild Adventure. Mae cwbl o files yna, dwi ddim wedi symud o gwmpas, ond yes, maen nhw just mater o trefnu yna, fi ddim wedi bod rhoi symud nhw. Theme Hospital, Um, Oddworld Apes Odyssey. So chi'n gallu gweld, mae PSP games fan hyn wedyn, y, y gemau Star Wars, P Star Wars 2, The Original Trilogy, Despicable Me, Lego Indiana Jones, Lego Indiana Jones 2, Toy Story. Mae hwnna yn y fersiwn Ffraneg, sa'n gwybod, dyna yr un nes i gael. Uh, Crazy Taxi, Fair Wars, Sonic Rivals 2, Grand Theft Auto, Chinatown, Chinatown Wars. Mae hwn wedyn, Crash 1, 2 a 3 a Spyro the Dragon. So mae hwnna'n casglu eitha neis. Hogs of War. Mae hwn wedyn yn chwarae gemau Game Boy i gyd. Mae Minecraft version PSP. Um,

Um, Worms Armageddon Rain yn PSP hefyd. Metal Slug, Grand Theft Auto, Vice City Stories a Power Stone Collection. Felly, mae'r ma rest yn mynd ymlaen ymlaen a mae fe gyd lawr i faint o lle chi gyda ar eich um, SD card, a cerdyn SD, neu yr er Ie, yeah, faint o amser chi eisiau rhoi mewn i ffeindio'r um, yr holl roms a gemau a, a roi nhw mlaen. Ond rhaid dweud, maen nhw'n chwarae'n wych. A, tiwr, mae'r... Ma um, am well, 20 pint neu beth bynnag nes i brynu fe am, i gael hwnna, a pwynt yw, o ran efelychu a chwarae games Playstation 1, mae fe'n Playstation portable, so mae'r controllers a popeth yn gweithio'n gred. Oce, okay, does na ddim L2. Chi gyda um, botwm dde a botwm chwith. Chi ddim gyda'r um, y triggers, okay? Ond, tio, dwi e ddim yn stopio, dwi e ddim yn spoilio'r gêm y gemau. Um, mae yna loads o pethau chi'n gallu neud o fe. Um, a ie, yeah, byddwn ni'n dweud dyna dadl. Fi'n gwybod, dwi ddim wedi prynu PS Vita. Dwi wedi clywed bod modio PS Vita yn eitha wel, mae fe'n gwych hefyd. Felly, falle prosiect i'r dyfodol. Os mae fe'n hawdd i wneud, mae'n siŵr o fod dyna bydd un o'r prosiectau nesaf. Ond, um, yn credu, mae'r ma, ma ffaith bod y firmware a bod y PlayStation ddim yn cefnogi'r firmware updates ragor, mae'n neud y PSP yn haws i modio achos mae 'na llai o siawns o chi torri'ch um, PSP. Mae nhw'n dweud bricio fe fel chi'n torri fe achos so chi'n gallu adfer. Felly, ie, yeah, dwi'n dwi, dwi, dwi credu Bendant. Dwi wedi defnyddio hwn llawer. Chi'n gallu gweld y mes. Mae'r... Ma, ma ges i un o'r... Um, actually, mae dyfu doi, ond chi'n gallu gweld nhw. Fi wedi prynu'r thing um, gorchydd plastig yma. A uh, mae mab fi wedi cael lot o oriau hefyd, achos ni'n trefeili weithiau tramor, mae mynd i Mexico. Um, mae oriau ar y wyren. Mae'n wedi bod yn... Wel, mae mab fi wedi bod yn chwarae hwn y Lego gemau gan amlaf. Um, mae wrth ei bodd gyda nhw. Gaf fi gwybod os os gyda chi um, hoff... Beth yw eich hoff um, dyfais llaw gemau neu handheld? Be, be chi'n hoffi chwarae? Ydych chi wedi modio eich rhai chi? A um, Byddwn ni'n edrych ar fwy o o dyfeisiau yn y fideo nesa a ie yeah, dwi'n joio dangos i chi uh, casgliad o dyfeisiau consoles yma achos fel arfer chwarae ydyn ni gan amlad felly mae'n neis i trafod hwnna a falle bydd e'n rhoi syniadau i bobl eraill i gallu wneud yr un fath o beth hefyd mae gyda ni Discord yn chwarae Felly, mae, dylai'r manylion gyd bod yn agos, felly uh, chi'n gallu ymuno gyda hynny a cael unrhyw dolenni i um, tutorials defnyddiol i wneud y mods yma, a mae'r cymuned cefnogol iawn fyna, unrhyw un sydd â ddiddordeb, chwarae gêm trwy'r Gymraeg, a yeah, just cael lot o hwyl, really. Mae, ma nhw'n Yym, y- yn criw hyfryd. Felly, tan tro nesa, hwyl fawr. Boys from the past Joining yours and mine Adding up the layers of harmony Final Fantasy IX.